Balyk ýyldyzy. Şu gün boş wagtyňyz köne tanyşlaryňyzy ýatlap, olar bilen habarlaşyň. Ýyldyzlar şuny maslahat berýär. Ekizler ýyldyzy. Elmydama hemme zat bilen razylaşýandyr, ýöne ýekeje şert bilen, öz aýdany bilen. Arslan ýyldyzy. Siziň ähli hereketleriňiziň oňuna bolýandygy gowy zat. Ýyldyzlar we tutuş kosmos, hemmesi siziň tarapyňyzdadyr. Şuny ýatdan çykarmaň. Skorpion ýyldyzy. Hemme ýagdaýlar ýatdan çykaryp, deňiziň kenarynda Güne ýanyp dynç almagy isleýär. Emma iş päsgelçilik berip dur we şoňa meňzeşler. Goroskoplary çagalykdan bäri telewizorlarda eşidýäris we internetde her gün goroskop okamak, munuň bilen özümizi tanamak tanyş. Ýöne bu goroskoplara ynanyp bolarmy? Geliň muňa has ýakyndan seredeliň. Başlangyç üçin muny düşünmek gowy bolardy. Adatça astrologiýa bilimidir we munuň nähili ýüze çykandygyna seredeliň. Şeýle boldy, takmynan taryhy dört müň ýyllyk gadymy sümerler asmana seredip pikir etdiler. Olar Güni ýer ýüzüniň töwereginden aýlanýar diýip oýladylar. Şol wagtlar böyle görneni hakykat. Günüň bir ýylda aýlanmasyna olar ekliptika diýýärdiler. we Güneş ýolda ýyldyzlara duşýar diýip pikir edýärdiler. Şeýle pikir ediň, Güni we ýyldyzlary bir wagtyň özünde görüp biljekdigiňizi göz öňüne getirseňiz. Ýylyň dürli döwürlerinde Güneşi dürli ýyldyzlar gurşap alardy. Sumerler bu baradaky bilimi wawilonlylara, olardan hem greklere we assiriýalylara geçip günümize ýetip gelen sumerliler, grekler, wawilonlar ýyldyzlara seredýärdiler.

Häzirki wagtda dünýäde takmynan sekiz milliard adam ýaşaýar. Elbetde, takyk san däl, ýöne bu sany takmynan bar bolan ýyldyzlaryň sanyna, ýagny on ikä bölsek, gündelik goroskopymyz takmynan alty ýüz elli million adama laýyk gelýär diýip bileris. Mundan başga-da, okaýan goroskop teswirlerini haýsy ýaşda okadygymyzy hasaba alsak, utulyp bolmajak aşa umumylaşdyrma duş gelýäris. Ýöne käwagt Bize gaty laýyk görünýän, biz hakda gaty köp zat aýdýan. Bu nädip bolýar? Ilki bilen. Ilki bilen, iň möhüm sebäp biziň adam bolmagymyzdyr. Ynsan durmuşynyň her pursatyny düşündiriş almaga mätäçdir. Munuň goroskoplar ýa-da pallar bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Bizi tassyklamak üçin düşündiriş ýa-da bir ses gerek. Biz hemişe gözleýäris muny. Barnyň täsiri bu ýerde ýüze çykýar. Iň ýönekeý görnüşinde, adamyň gyroskop alamatlary ýaly umumy kesgitlemeleriň esasan onuň üçin ýazylandygyna bolan ynamy hökmünde düşündirip bileris. Aslynda belläp geçişimiz ýaly, bu kesgitlemeler ýüzlerçe million adamy öz içine alýar. Barnum adynyň kyssasy hem gyzykly. Sirk we illýuziýanyň ussady Barnum atly birinden gelýär. Her kimiň agzyny açyk we dürli gatlaklardan bolan adamlaryň ünsüni özüne çekip biljek görkezişler edýärdi. Bu täsir esasanam her sergide hemmeler üçin amatly görkezişlerimiz bar ýaly çykyşy ulalandygy sebäpli atlandyryldy. Psihologiýa sahnasyna bu täsiriň ilkinji gözlegleri müň dokuz ýüz kyrk ýedinji ýylda psiholog Ross Stagneriň işi boldy. Dürli kompaniýalaryň işgärlerine ýazmaça synag berýär. Bu adamlar jogaplaryny berenlerinden soň, Stegner olary düşündirýän şahsyýet kesgitlemesini döredendigini aýdýar we olaryň hersine berýär. Ýöne ol diňe bir kesgitleme ýazyp, hemmä deň paýlady. Gatnaşanlaryň ýarysyndan gowragy Bu kesgitlemeleri gaty dogry, meni takyk suratlandyrýar diýip beýan etdiler. Hiç kim düýbünden nädogry diýip jogap bermedi diýen ýaly.

Elbetde, ähli okuwçylar bu kesgitlemeleriň özüne mahsusdygyny pikir edýärler. Emma Forer hakykatdanam ähli okuwçylara şol bir sözleri iberipdi. Adamlaryň sizi söýmegini we haýran galmagyny isleýärsiňiz. Käwagt özüňi tankytlaýan adamsyň. Sizde entek ulanmadyk ägirt uly mümkinçilik bar. Käbir gowşak taraplaryňyz bar bolsa-da, bu gowşak taraplary güýçli taraplaryňyz bilen nädip öwezini dolmalydygyny gaty gowy bilýärsiňiz.

Bu gözlegde ýüze çykan başga bir täsir polarneizm boldy. Kesgitlemeler näçe oňyn bolsa, yzygiderlilik derejesi şonça ýokary we negatiw kesgitlemeler köplenç pes nyrhda kabul edildi. Asyl sorag, Näme üçin? Näme üçin bu täsiri, Babin täsirini başdan geçirýäris? Bu soraga şeýle jogap berip bolar, Beýni baglanyşyklary görmek, birikmek üçin ajaýyp enjam. Gündelik durmuşyňyzda beýniňiz köp hadysalary we adamlary birleşdirýär we düşünmän netijä gelýär. Şol sebäpli doglan senäňize we doglan günüňize görä özüne göwni ýetýän bir söz bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, beýniňiz bu kesgitleme sözüni sözbe-söz bilen gözden geçirýär, gündelik durmuşyňyzyň bilen düşündirişdirýär we baglanyşyk tapmaga synanyşýar we bu işde gaty gowudyr. Özüňize laýyk bölekleri tapýarsyňyz, kabul edýärsiňiz we gabat gelmeýän bölekleri äsgermezlik edýärsiňiz. Bolýar, ahyrynda, muňa nähili çemeleşmeli? Aslynda beýle kyn däl. Belli bir endikleri ösdürenimizde köp zady gowşatjak täsir hakda aýdýarys. Ilki bilen.

Ikinjiden, bu maglumatlary okamak we oňa ynanmak size bagly. Ýöne bu maglumatlara we Facebook synaglaryna esaslanyp gaty möhüm karar bermezlige synanyşyň. Synag syýahatçy diýýän bolsa, tölegli işiňizi taşlamaň we tygşytlamazdan başlaň. Etjek bolsaň, öz şertleriňe baha berip, gowy meýilleşdirip ýerine ýetir. Elbetde, hiç kimiň sizi senden gowy bilip bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Esasanam, hiç kim geljegiňizi öňünden aýdyp bilmez. Näçe gürleşsek-de, hemmämiz wagtal-wagtal Barnum effektiniň pidasy bolýarys. Munuň bilen baglanyşykly mesele ýok. Goroskoplar, synaglar kän wagt bizi begendirip we höweslendirip biler. Okamakda, gürlemekde, paýlaşmakda hiç wagt mesele ýüze çykmaýar. Şeýle-de bolsa, Ýupiter,